Nisħaq li eh, fuq ix-xandir Malti naħseb naħseb għandek raġun għalkemm dejjem hekk kien eh, ġifieri mhux issa biss ma nafx ma dejjem jiġi użurbat u mbagħad biżmin jitnawru l-affarijiet eċetera. Mm. Ehm, ħala bat għabdu eh, biċċa biċċa. Mela, ehm, fuq is-sitwazzjoni tal-istazzjonijiet mm. politiċi. Ehm, mela, hija hija problema aktar fundamentali minn sempliċement is-sinċerità eh, tal-partiti eh, jew ta' dak li l-partiti qed jippropagaw fuq l-istazzjon. Il-problema qiegħda eh, hija aktar iktar sofistikata. So, għan prova nispjega għax ftit komplessa. Mela, jekk hemm problema ċentrali, kritika f'dan il-pajis, hija rubija eżagerata li inti għamilta ċen pjuttost eh, ovju għalija, bej ċertu elementi tal-politika u ċertu elementi tal-biznis. Le, f'Malta. Raqdu fl-imkien. Li raqdu fl-imkien, sawa. U dak umbat u wassal biex ikun hemm ħafna minn daw id-deals li bdejt tajt inti, per eżempju, intik biċċart bċej, eccetera, eccetera. Issa, aħna qegħdin naqaf situazzjoni fej ehm, fil-kas tal-istazzjonijiet televizivi, L-uħud li qegħdin fis-suq ta' televiżjoni, ġifieri jien għandi għandi eh, asset li huwa stazzjon ta' television u dak qiegħed fis-suq fis-suq ta' xandir. L-istess uħud li qed jilleġiżlaw kif dan is-suq jaħdem huma l-istess nies li għandhom ix-xandir. Jiġifieri kemm hi fair għall-bqija tan-nies li wkoll jixtiequ jkollhom ix-xandir tagħhom li qed jikkompetu f'suq fejn min qed jilleġiżlah dak is-suq ukoll huwa kompetitur tiegħek. Jiġifieri dik diġà problem number one. Issa, jekk tiftakar pereżempju fil-, mela jekk kien fit-2016, meta Silvio Debono kien saħaq apertament Li isma', Saim, inti jaqbillek tagħlaq ħalqek, għax aħna lilek tajnik 76,000 euros donation lill-partit u li għalija tfisser li inti meta ħa niġu għal dil-biċċa xogħol tal-ITS, tagħlaq ħalqek u tħallina Naħdmu. Sakemm nirrispondih, qallu isma' qallu dawk is-76,000 ma kinux donation għax l-ewwel net 76,000 bħalma taf inti eh, jiksru għal tliet darbiet il-liġi tal-finanzjar tal-partiti. Mhm. Qallu dawk kienu eh, transazzjoni eh, kummerċjali tal biex tixru r-reklami fuq in-net. Bl-ieħor hawn Debona qallu kienu kienu żopp bil-Malti, da qallu da- dawk tajthomlok għax inti kellek bżonn tħallas il-pagi, ovvjament jien ma nistax inti- intihomlok donation, allura x'jiġri? In-nett eh, jibda jintuża bħala eh, magna ta' ta' ħasil ta' flus. Issa aktar minn hekk, ġifieri daw diġà żewġ problemi li li m'iniex komdu bihom għax xejn. Aktar minn hekk, imbagħad jinbet- tinbet il- il-possibilità, għedu la possibilità li ehm, jiena jekk għall-argument dal-podcast ma jbiex, ma jbiex reklam, jena jdu ma jkun id reklama ħadd iktar, eh, u rritni x'nista' nagħmel, jew nibda nagħti discounts, jew il-ways ngħidlu bro, id-dispjaċini ma' kamera waħda għax dakem, ehm, jew nagħlaq, sewa. Fil- Fil-każ tal-partiti politiċi, inti għandek għandek sitwazzjoni fejn jiena issa nista' mpartatlek isma' naf li forsi ma tix tixtri reklam miegħi, imma dik l-art tal-ITS inti tixtieqha le, għax ma tinix jien naf 70,000 reklami kif ġara u ngħinek takkwista dik l-art. Mela x'jiġri? Fis-suq jiena qed nikkompeti ġol Mali qed ikkompeti ma' xi ħadd li mhux qed ibih ir-reklami u l-airtime eċetera eċetera, imma qed ibih ir-reklami kif ukoll ehm, aġevolar politiku a skapitu tal-bqija tal-popolazzjoni. Għax ovvjament dik l-art tiegħi tiegħek ta' kulħadd u jiena tinbiħħielek biex inkun nista' mmantni mmantni l-istazzjon. B'konsegwenza, Konsegwenza bħalma tinti l-ewwel it-television ma fiex fucking flus ben. U inti taf immaġna kemm trid flus biex tmexxi l-wan u net. Jiġifieri daw biex tu l-eżistenza tagħhom għandna kellhom kellhom problemi finanzjarji fejn kellhom iduru għal di xorta ta' eh, nies fl-intrapriża li wkollhom naqa' moralità li għallu dejja talja inti wkoll l-ewwel. Biex ta' hemm dik il-possibilità. Il-problema x'inhi hawnhekk? Biex ta' hawnhekk ħanibqgħu bis-suspett għalfejn? Għax il-kontijiet mal-MFSA daw ilhom ma jdaħħluhom sbatax-il sena. Ġifieri Bernard Grech joqgħod iħambaħ fuq it-trasparenza u mbagħad fl-istess ħin il-kontijiet tal-istazzjon tiegħu stess ilu jdaħħalhom mal-MFSA sbatax-il sena. Tagħmilha int, nagħmilha jien, tagħmilha jagħmilha l-bogħ, biex ta' bil-bajd barra d-depot u nispiċċaw fis-siġġu ta' dak l-ostja. Jiġifieri ara xi problema din. b'konsegwenza li jiġri li jien qatt ma nista' nikkompeti ma' daw li qed jilleġislaw f'suq li qed nikkompeti fih. Eh, mhumiex idaħlu mhumiex idaħlu l-accounts. Eh, meta possibilment qed ipartu mar-reklamar aġevolar politiku. Ovvjament li mbagħad inti jkollok eh, vantaġġ enormi biex leħnek iwassal 10 darbiet 20 darba iktar minn tiegħi U dik hemmhekk dik l-isfumatura li hija verament inkwetanti. Ehm, għalina, apparti li ehm, jekk taqra il-Kostituzzjoni kif joperaw morru kontra l-Kostituzzjoni, fir meta jgħidu jgħidlek l-aħbarijiet ta' 8 ta' 7 u nofs tal-1 u l-aħbarijiet ta' 7 tan-net u jisa tara żewġ dinji differenti, tipo Għall-inqas għidli l-propaganda tas-sebgħa u nofs tal-one u l-propaganda tas-sebgħa tan-net u tal-inqas tiksirx il-liġi tal-konsumatur taf kif.